Мөселман кардәшләр, бүгенге җомга вәгазебезне дәвам итәбез фәрештәләр турында. Әгәр дә онытмасагыз, узган җомгада кайсы кешеләр янына һәм кайда фәрештәләр килмиләр, фәрештәләр ерак булалар, шушы мәсьәләне без Әзрәк искә төшереп алдык. Бүген нәрсә турында сүз барыр? Бүген, киресенчә, фәрештәләр кайсы кешеләрне күбрәк ярата һәм кайсы мәҗлестә алар күбрәк була. Шуның турында сүз барачак. Әзрәк искә төшереп алсак, э, белгәнебезчә, э, фәрештәләр, фәрештәләр ул Аллаһ Тәгаләнең э, мәхлуклары һәм алар, берсүзсез, Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үти торган бер затлар. Аллаһы Тәгалә әмер итә, алар буйсыналар һәм шуны үтиләр. Җиннәрдән һәм кешеләр белән чагыштырсаң, фәрештәләрнең бернинди дә сайлау иреклеге юк, алар робот, робот шикелле, самигна ва атагна дип әйтмешли, ягъни ишеттек һәм буйсындык, һәм алар Сулга да, уңга да, артка да, алга да бер нинди дә нәрсә бару юк, алар фәкать менә шулай барлыкка китергәннәннән бирле алар Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылучы шундый бер затлар. Һәм Аллаһы Тәгалә кешелек, менә бу дөньяга кешелек дөньясын, бу дөньяга мин хәлиф иттереп кешене куям дип дип әйткәч, фәрештәләр бу Коръәндәге, Коръән аятенә нигезләнгән Ә сүзләр, фәрештәләр нәрсә дип әйттеләр? Я Раббым, неужели син ди шушы җиргә бозык таратучы, кан түгүче бер э, шушы э, кешене хәлиф иттереп куясың дип сорау бирәләр. Бозыклык таратучы, кан түгүче, шундый сугышлар оештыручы бәндәне неужели син хәлиф иттереп куясың? дип сорадылар. Һәм Алла Субханаху ва Тәгалә боларга җавап бирде, нинди сез бел, э, нинди сез белмәгәннәрне э, беләм дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Ягъни фәрештәләр нәрсә әйтергә теләделәр? Яхшылыктан караганда явызлыкны күбрәк кылыр адәм баласы. Яхшылыктан караганда, адәм баласы явызлык, явызлыкны күбрәк кылыр дип фәрештәләр шикләнделәр. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә бу фикер һәм бу сүзләр дөрес түгел икәнен Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә һәрвакыт моны искә төшерә.

Алар җавап бирделәр, Йә Аллаһның илчесе, без Аллаһны искә алабыз, зикер, зикер кылабыз. Коръән укыганнар монда, хәдисләр сөйләгәннәр монда. Һәм Расулла саллаллаһу алейхи ва сәлләм тагын сорады, сезне монда шушы гына тотамы? Ягъни Аллаһ Тәгаләне зикер итү тотамы сезне шушы урында? Алар әйттеләр, я Аллаһның илчесе, әлбәттә, без монда Аллаһы Тәгаләне искә алыр өчен, аңа э, шөкерана кылыр өчен, безне ислам диненә, ягъни туры юлга бастырган өчен, шуның өчен, ягъни шөкер итеп, Аллаһны зикер кылабыз. Һәм Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям боларга җавап бирә, әгәр дә сезнең сүзләрегез дөрес булса һәм сез менә монда җыелдыгыз фәкать Аллаһы Тәгаләне искә алыр өчен, Шатланыгыз, сөенегез, чөнки Җәбраил фәрештә миңа әле генә хәбәр җиткерде, Аллаһы Тәгалә сезнең белән фәрештәләр алдында горурлана, мактана. Ягъни Аллаһы Тәгалә сезнең белән фәрештәләр алдында мактана хәзер. Ягъни менә карагыз, шушы кешеләр мине хәзер искә алалар диде. Ягъни ни өчен Аллаһ ни өчен Аллаһ субханаху ва тәгалә э, фәрештәләр алдында шуны искә төшерә аларга? Ни өчен Аллаһ тәгалә мактана шундый мөселманнар белән? Фәрештәләр алдында горурлана. Э, ни өчен э, иң беренче хаман шушы нәрсәгә килеп тоташа фәрештәләрнең сүзләренә Аллаһы Тәгалә иң беренче фәрештәләргә искә төшерә. Адәм баласы явызлык кына түгел, адәм баласы яхшылык та кыла. Адәм баласы начарлык кына түгел, адәм баласы яхшылык та кыла, изгелек тә кыла, һәм ул шуны фәрештәләргә искә төшерә. Һәм изгелек кылганнан соң, шуны белергә кирәк, фәрештәләр изгелек кылган кешеләр өчен алар дога кылалар. Теге уйламагыз, без э, изгелек кылганда, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә күреп аны кабул итә, но фәрештәләр дә изгелек кылган кеше өчен алар өстәмә дога кылалар. Э, Мәсәлән, бу сүзләр шулай ук Гафир сүрәсенең дүртенче аятына нигезләнә. Ә, фәрештәләр әйтәләр, Бисмиллаһи рахмани рахим, фәгъфир лиләзина табу. Я Раббым, ди, Сиңа тәүбә итүчеләр, э, Сиңа, э, тәүбә итүчеләрне гафу ит.

Э, менә бу бу бик мөһим әйбер, шуны белергә кирәк, онытмаска кирәк. Менә ислам динендәге мөселман э, мөселман булган кеше, әгәр дә ул изгелек кыла икән, аңа автоматически фәрештәләр дога кыла. Һәм фәрештәләрне дога кылу төрле юл белән алырга мөмкин инде. Ягъни ничек ничек менә шушы фәрештәнең догасына фәрештә фәрештә догасын ничек нитәгә ничек аның догасын алырга? Алар инде шушы юллар алар бик күп, ләкин мин сезгә озакка сузмыйча унысын гына сайлап алдым. Аның күбесен ишеткәнегез бар. Менә беренчесе фәрештәләрнең догаларын э, ничек алырга мөмкин? Беренчесе ул э, хәерле эшләргә өйрәтүче. Хәерле эшләргә өйрәтүче. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең бер озын бер хәдисендә болай әйтә, Җир һәм күк әһелләреннән башка, кырмыскага кадәр һәм балыкка кадәр изгелек, хәерле эшләргә өйрәтүче өчен фәрештәләр дога кыла. Яхшылыкка өйрәтүче, яхшы эшләр була, начар эшләр була, яхшы гыйлем була һәм файдасыз гыйлем була. Шуңа күрә кем дини гыйлем белән, мәсәлән, дини гыйлем тарата яки кем кешегә яхшы киңәш бирә, яхшы гыйлемгә өйрәтә, шушы кеше өчен фәрештәләр дога кыла. Икенчесе, башкалар өчен дога кылу. Ягъни, башкалар өчен дога кылу, мисал итеп әйтсәк, мәсәлән, без хәзер менә монда утырабыз, 80 кеше, 90 кеше, әлхәмдүлилләһ, җәмәгать бүген бик күп кеше килде, менә шулай һәрбер җомгада шулай җыелсак иде. Һәрбер җомгада менә артка карасагыз, монда бер 100 гә якын кеше бар. Аллаһ Тәгалә насыйп итәсен һәрбер җомгада шулай күп итеп килергә. Менә әгәр дә безнең янымызда берәр кардәшебез юк икән һәм без аның өчен дога кылабыз, Аллаһтан сорыйбыз икән, ул безнең яныбызда хәзер юк, бер кай читтә. Шул аның өчен дога сораганда, мәсәлән, без сорасак, я Раббым, шушы кардәшебезгә саулык, сәламәтлек бир, шушы кардәшебезгә мал бәрәкәтен бир, Менә без шулай дога кылганда, фәрештә әйтә, Сиңа да шул булсын, сиңа да шул булсын. Үз, аңа сорыйбыз, фәрештәләр безнең өчен дога кыла, Сиңа да шул булсын, сиңа да саулык булсын, сиңа да мал бәрәкәте булсын дип. Шуңа күрә башкалар өчен дога кылу ул шулай ук хәерле эшләрдән санала. Башкалар өчен дога кылу. Өченчесе, авырып яткан кешенең хәлен белү. Больнистамы ул, өйдә ятамы ул? Озын, озын хәдиснең кыскача мәгънәсе, әгәр дә кеше иртә белән, ну, монда таң атканда әйтелгән, иртә белән менә шул авырып яткан кешенең хәлен белергә чыкса икән өеннән, 70 мең фәрештә аның өчен кичкә кадәр дога кылачак. 70 мең фәрештә кичкә кадәр аның өчен дога кылыр. Әгәр дә кеше кич көне барса, кичтән барса, шулай ук 70 мең фәрештә иртә беләнгә кадәр шушы кеше өчен дога кылачак. Һәм җәннәт бакчасы белән Аллаһы Тәгаләне, Аллаһы Тәгаләнең бүләкләре шушы кешене. Дүртенчесе, э, шулай ук мөселман кардәшен э, мөселман мөселман кардәшен янына бару. Менә өченчесе булды авырып яткан, авырган. Ә менә монысы дүртенчесе, ул теге э, авырмаган гади теге кунаккамы яки былай гына аны күрешу. Шулай ук, әгәр дә бер мөселман кешесе үзенең дусты янына барып, барып хәлен белешсә, 70 мең фәрештә шулай ук дога кылыр, я Раббу мала, туган, туганлык һәм дуслык бәйләнешләрен сакларга тырышкан кебек, шушы кеше аның, аның белән дә элемтәдә тор, дип фәрештәләр дога, дога кыла.

Шул вакытта аерым бер фәрештә Аллаһы Тәгалә җибәрә, шушы кеше янына, шушы фәрештә аның белән төне буе булачак. Шул фәрештә, һәм ул фәрештә дога кылыр, Аллаһума гфир ли абдика фәиннаху бата таһиран. Я Раббым, Алла шушы кешене гафу ит. Чөнки ул ди э, төнне чиста килеш э, төнне чиста килеш үткәрде. Тәхәрәтле килеш җыкларга ятуның фазыйләте җәмәгать. Алтынчысы ул да булса намаз уку белән бәйле. Без аны үткән җомгада әйткән идек, беренче сафта укыган кешеләр өчен аерым фәрештәләр дога кыла. Беренче сафта укыган кешеләр өчен. Ә беренче сафның кайсы өлеше, кайсы ягы яхшырак? Сул ягымы, уң ягымы? Яки уртасымы? Уртасында, әгәр дә имам тәхәрәтен бозса, уртада кеше алыштырырга тиеш, якында булган. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вә сәлләм әйтте, «Ә, сафның уң ягында басып торучылар өчен, уң ягында Аллаһ Тәгалә үзенең махсус мәрхәмәтен җибәрер һәм аның ә, уң яктагы кешеләр өчен фәрештәләр аерым бер ә, дога кылыр. Уң якта. Хәерле яклар. Җиденчесе, ул да булса, сәхәр вакыты, ягъни сәхәр ашау. Тәсәххәрү фә иннә фи сухури бәрәкәт, бер хәдис бар, сәхәр ашагыз, чынбарлыкта сәхәрдә, сәхәр ашауда бәрәкәт бар, анысы бер хәдис. Икенче хәдис, инналлаһа ва мәләикәтәһү юсаллүнә галәл мутәсәххирин, ди Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм. Шушы хәдиснең мәгънәсе, чынбарлыкта Аллаһы Тәгалә, Һәм Аллаһы Тәгалә үзенең аерым мәрхәмәтен җибәрер шул кешеләргә, ә фәрештәләр дога кылыр, сәхәр ашауч сәхәр вакытында инде сәхәр ашаган кешеләр. Сигезенчесе, ул да булса ураза тоту. Ураза тотканда бөтен көне буе авыз ачкан авыз ачканча кадәр фәрештәләр дога кылырлар ураза тоткан кеше өчен. Э, тугызынчысы э, әгәр дә кеше сәлам бирсә һәм аның сәлам аның сәламенә җавап кайтармасалар пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәләм бер хәдистә әйтте әссәлам ди аллаһы тәгаләнең э, бер бөек исеме әссәлам Һәм шушы исем, бердәнбер исем, җиргә иңдерелгән бер исем, Аллаһы Тәгаләнең. Ни өчен? Чөнки без һәрвакыт шушы исемне таратабыз, Әссәләмү галәйкүм дип әйтәбез, шулай бит инде. Әссәләм дигән сүз, ул Аллаһның исеме, һәм ул исем җиргә иңдерелгән, һәм шушы исемне без һәрвакыт таратабыз кешеләр арасында, исәнләшәбез. Һәм әгәр дә ни кеше, Исән нәрсә, бер төркем кешеләр белән һәм алар, шушы кешеләр аңа җавап бирсәләр, вәгаләйкүм әссәлам дип, ул вакытта, ди, Аллаһы Тәгалә икесен дә, ягъни исәнләшкән кешене дә һәм сәламне кайтарган кешеләрне дә, Аллаһы Тәгалә үзенең рәхмәтен җибәрә шуларга. Әгәр дә шушы исәнләшкән кешегә сәлам кайтарылмый икән, пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, шушы сәламне шушы кешеләрдән караганда яхшырак та затлар сәламне кайтаралар шушы кешегә, ягъни фәрештәләр, Шушы сәламне шушы кешегә кайтаралар. Һәм унынчысы, ул да булса садака бирүче кеше өчен аерым һәр көнне Аллаһ Тәгалә ике фәрештә җибәрә. Шушы фәрештәләр ике төрле дога кыла. Бересе дога кыла, Я Раббым, синең юлында сарыф итүчеләрнең малын арттыр. Икенчесе дога кыла, Я Раббым, саран кешенең һәлак ит, дип әйтә. Ике, һәр көнне ул фәрештәләр дәва кыла. Шуңа күрә Алла Субханаһу ва Тәгалә менә шушы безнең күзебезгә күренми торган Аллаһ Тәгаләнең э, фәрештәләрнең догаларына менә туры килсен өчен дип, менә шушы эшләрне инде эшләргә кирәк, э, тырышырга кирәк. Изгелек эшләр эшләргә, намаз укыганда тырышырга кирәк, беренче сафта басырга, артта түгел. Әгәр дә безнең кардәшебез авырып китсә, дустыбыз авырып китсә, тырышырга кирәк аның хәлен белешергә, чөнки 70 мең фәрештә дога кыла. Әгәр дә без Алла ризалыгы өчен барабыз, аның хәлен белергә, теге исем өчен түгел инде, менә Алла ризалыгы өчен. Гади күрешү ул шулай ук бик саваплы эшләрдән Әгәр дә без кардәшләребез янына аның аларның хәлләрен белеп белеп килсәк, һәм шулай ук кешеләрне яхшы яхшы гыйлемгә өйрәтү, ул ул фәрештәләрнең догалар догаларына иншалла без безнең кылган гамәлләребез туры килер. Алла субханаху ва тааля безгә барчабызга да тәүфик һәм хидәят бирсә иде. Аллаһ тәгалә безнең